Na dia teo aza ny fahasahiranana tamin'ny fitaterana, dia tsy nahasakana ny Kristianina tao amin'ny Aumônerie Katolika Malagasy teto Parisy Île-de-France tonga namonjy ny Matsim-panahy Fanomanana ny Fiavian'ny Tompo isan-taona izany. Ny Asabotsy efatra ambin'ny folo sy ny Alahady dimy ambin'ny folo Desambra lasa teo no nanatanterahana izany teny amin'ny Bazilika Montmartre. Niisa folo amby zato teo ny mpandray anjara ary nahitana ireo sokajin'olona rehetra dia ny ankizy, ny zatovo, ny tanora ary ny olon-dehibe sy ny ray aman-dreny. Pretra telo mirahalahy no nitarika sy nanentana ny matsom-panahy dia i Père Edmond Andriambololona izay Aumônier-n'ny FKMP, i Père Jeannot Emmanuel Razafimpamonjy, izy no nanao ny famelabelaran-kevitra, ary i Père Biagio Virgiti, izy kosa no niaraka tamin'ireo zatovo. Samy hafa isika fa iray ao amin'i Kristy. Izany no lohahevitra nanentana ity matso-panahy ity. Ka taorian'ny famelabelarana izay nataon'ny pretra dia nisy ny fifampizarana sy ny fifanehoan-kevitry ny tsirairay mikasika io lohahevitra io. Ndeha ary hoe ho henointsika vetivety

Zany ity zany ka amin'ity zany a hoe inona moa le terme le hoe unis dans la diversité hoe zay ka bon betsaka ny betsaka ny zavatra henoko tao zany a de hoe olona miray tsika zany fa miray tsika kanefa ny samihafa daholo Donc betsaka ny zavatra hoe hoe azo iraisana azo iraisana kanefa izy io hoe misy ny fisamihafana zany e. Zany hoe tsika rehetra zany nataon'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra isika hoe mitory amin'Andriamanitra kanefa na zany ary nataony tsy mitovy daholo ny. Ny antony nahatonga anah namonjy an'ity Go Collection ity aho voalohany indrindra hoe amin'ny hoe vanim-potoanan'ny Avent izao hanomanana ny Noely dia mba hoe hitokana hanana fotoana hoe moment de recueillement hanomana ny Noely ara-panahy, indrindra indrindra dia hanomana ny fo sy ny saina handray an'i Jesoa Kristy. Dia ny tena nampiavaka be an'ity recollection ity, voalohany indrindra, en plus ny zavatra azo tamin'ny fampianarana nandritry ny conférence nataon'ny mopera hanomanana ny Noely, dia afaka nanararaotra, nanao ny adoration perpetuelle, na veillée nandritry ny alina, dia tena fotoana riche spirituellement ilay izy satria fotoana mangina, ianao irery miresaka amin'i Jesoa, ianao irery mitsoaka ny sakramenta masina, dia iny aloha voalohany indrindra no tena hitako nampiavaka ny recollection, dia araka ny tenenin'i Mopera nandritry ny fampianarany tamin'ny omaly hoe tsia kristianina, Tokony hoe manana relation manokana amin'i Jesoa Kristy amin'ny maha kristianina antsika dia iny fotoana iny tena nahafahana nanana relation manokana niresaka mangina tamin'i Jesoa Kristy tao anatin'ny fitsaorana sakramenta masina dia ankoatran'izay koa mbola nisy ny celebration le parcours jubilaire Amin'ny celebration ny centième anniversaire an'i Sacré Coeur dia nanao an'iny parcours jubilaire iny koa dia anisan'ny nampiavaka an'ireo collections koa iny. Tena nahafinaritra. Araka ny voalaza teo dia mankalaza ny jobily fahazato taona nanamasinana azy ny Basilique Montmartre amin'izao fotoana izao ary tsy mifarana izany raha tsy amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana oktobra roapolo sy roa arivo. Nandray anjara tamin'ity taon-jobily ity araka izany ny FKMP satria nanokana fotoana nanaovany ny Chemin Jubilaire ary nofaranana tamin'ny sorona masina niarahana tamin'ny kristiana rehetra tao amin'ny Bazilika. Henika fahasoavana ny Aumônerie Catholique Malagasy teto Paris sy Île-de-France tamin'iny farany herinandro iny ka hafaliana miaraka amin'ireo ankizy